ס'איז געווען אזוי ווי יעדער האט גערעדט פון דעיוו רעמזי'ס מהלך, געוויסע דעט נאר כדי צו קענען סעיווען אין טעקסעס. למשל אז דו גייסט בארגן געלט צו קויפן א קאר, איז עס העלטי דעט אדער אנהעלטי דעט? ער האט שוין א האול לייף אינשורענס, איז זייער א שווערע דיסיזשען צו זאגן גיי קענסל דאס. ברוכים הבאים צו גוט געלט מיט חיים עקשטיין, יעצט גיי איך מאכן אליין די אינטראדאקשען, דא רעדט חיים עקשטיין, און איך וויל. אדרעסן בעיקר פידבעק פון מענטשן אדער קוועשאנס פון מענטשן וואס איז אריינגעקומען, שאלות פון מענטשן נאכן ליינען די בוק וואס אונז האמיר ארויסגעגעבן אפאר וואכן צוריק די בוק דיין הצלחה וואס ברוך השם די פידבעק איז אנבעליוועבל מען קען עס קויפן אדער אויף חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס אדער אויף די פאון ליין עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו וואס ביי די וועי אויב די האסט עני קוועשענס וואס די ווילסט מען זאל דא אדרעסן קענסטו דארט אויך אריין שיקן באט ס'קומט אסאך פידבעק פון מענטשן וואס זיי האבן געהאט זייער אסאך פון דעם האבן זיי געוויסט פאר דעם באט ס'אנדערש ווען מ'זעהט די אמת אין פראנט פון זיך אויף א וועג וויאזוי ביז היינט האט מען געמיינט אפשר אז איך בין די איינציגסטע וואס ער טראכט אזוי, לאמיר זאגן, איך ווייס, וואטעווער, נישט קיין גרויסע חילוק וואס די סיטואשען איז, באט ס'איז אריינגעקומען זייער אסאך סטאריס פון מענטשן אויף אימעיל, אויף טעקסט, און לאמיך נעמען איין זאך וואס איך וויל דא אדרעסן, וואס איך מיין אז אסאך אירע קענען הנאה האבן פון דעם. יענער באציט זיך בעיקר צו איינער וואס הייסט דעיוו רעמזי, יעצט איך ווייס נישט וויפיל אירע דא ווייסן פון דעיוו רעמזי, קען זיין אז קיינער ווייסט נישט פון אים, און קען זיין אפאר אירע ווייסן יא, איך ווייס נישט, איך האב א געוויסע מעמארי פון דעיוו רעמזי נאך ווייל ווען איך בין געווען אנפאנג אין מיין ביזנעס איז ער געווען די טאלק אוו טאון סאיז געווען אזוי ווי יעדער האט גערעדט פון דעיוו רעמזי'ס מהלך קעי סאו איך ווייס נישט היינט ווי ער רעדט און וויאזוי ער רעדט ווען איך ביי די וועי ווען איך האב אנגעהויבן ביזנעס איז נאך אפילו נישט געווען קיין אינטערנעט היינט מסתם איז ער אלל אווער די אינטערנעט באט ס'איז נאך נישט געווען קיין אינטערנעט דעמאלט, ס'איז געווען מ'האט נאר געדארפט פארן, כ'האב געדארפט פארן פון מאנרא קיין וויליאמסבורג האב איך געדארפט הערן די טרעפיק, היינט נוצט מען וועיז, מען קוקט וויאזוי די טרעפיק זעהט אויס און לויט דעם ווייסט מען וואו צו פארן, אבער דעמאלטס ווען מ'האט געוואלט פארן פון מאנרא קיין וויליאמסבורג האט מען געדארפט. אויסהערן די רעדיאו, ס'איז געווען געוויסע רעדיאו סטעישאנס וואס האט מ'האט געוויסט אז ביי די און די אזייגער זאגן זיי וואס די טרעפיק איז אויף די דזשארדזש וואשינגטאן ברידזש, אויף די FDR, פון וואו לוינט זיך צו פארן, צו פון די טרייבארא ברידזש, היינט הייסט עס די RFK ברידזש, אדער די טאפען זי ברידזש, סאו. ווען מען האט אנגעצינדן פלעגט מען יעדע זונטאג הערן איינער דעיוו רעמזי קומט ארויף און ער פאנגט אן צו רעדן מיט פון פיינענסעס סאו פון דארטן קען איך דעיוו רעמזי סאו עס קומט אויס דעיוו רעמזי איז א מענטש וואס האט שוין וואס איך האב שוין געהערט אין די אינגע יארן אבער על קאפאן האב איך מיר נאך אלץ צו אינג אבער אין די אינגערע יארן פרעגט איינער וואס פון דעם שאלה פארשטיי איך אז דעיוו רעמזי איז נאך היינט זייער פאפולער סאו שיקט ער אזא שאלה האו קאם אז דו האסט גארנישט גערעדט אין דיין בוק פון דעיוו רעמזי'ס מהלך? דאס איז נאמבער וואן, און האו קאם די רעדסט גארנישט קעגן, אפען קעגן האול לייף אינשורענס? דאס הייסט אין אנדערע ווערטער פארשטיי איך, איך פארשטיי יענעמס שאלה אויף די וועג. איך קען דעיוו רעמזי'ס מהלך, אזויווי כ'האב פריער געזאגט, און ביי די וועי כ'האב שוין געליינט בוקס פון אים אויך צום סוף, סאו איך קען זיין מהלך, און זיין מהלך איז געבויעט, די עיקר וואס איז נוגע צו די שמועס וואס אונז רעדן מיר יעצט, איז זיין מהלך געבויעט אויף צוויי זייער שטארקע זאכן, איין זאך וואס די מערכה איז געבויט איז אז א מענטש טאר גארנישט האבן קיין חובות, דעט פרי, און איך רעד מיט גארנישט מיין איך צו זאגן נישט קיין קרעדיט קארד, נישט קיין קאר לאון, נישט קיין מארגעדזש פעימענט, נישט פאר דיין טאטע און נישט פאר דיין מחותן און נישט פאר דיין נעיבער, גארנישט קיין חובות. דאס איז דעיוו רעמזי'ס מהלך. און. ער מאכט א אזא מצב פון די חובות כאילו אז דאס איז די דארטן פאנגט זיך עס אן און דארטן ענדיגט זיך עס, דאס דארף זיין די עיקר פאוקעס פון א מענטש, נישט צו האבן קיין חובות, דאס איז נאמבער וואן. נאמבער טו וואס איז נוגע לגבי וואס אונז שמועסן מיר דא איז אז דעיוו רעמזי האקט זייער זייער שטארק אויף האול לייף אינשורענס, ער טענה'ט אז האול לייף אינשורענס טאר מען נישט האבן, קיינער טאר עס נישט האבן, ס'איז נישט קיין גוטע זאך, און נישט קיין חילוק

א מענטש זאל קאלן עפעס האט צו טון מיט די מאן אדער מיט די ווייב וואס ליקוי דעה האט ער אן רעדן גארנישט האט ער אן אן צו רעדן פון זיך גט'ן ביי אים איז בלעק ענד ווייט יעדע זאך נישט קיין חובות און נישט קיין האול לייף אינשורענס. און נאך פארשידענע זאכן וואס ס'קומט אריין מיט די צייט אין די קאנווערסעישאן. באט דאס איז די צוויי זאכן פון וואס ער רעדט אגאנצן צייט, וואס דאס איז וואס יענער באציעט זיך צו די שאלה פארוואס רעדסטו גארנישט אין די בוק פון די צוויי זאכן. סאו, כ'וויל מיך דא באציען צו דעם, ווייל ס'קען זיין אסאך אירע האבן אזא שאלה, און ס'קען ארויסקומען אסאך אינטערעסאנטע נקודות דורכן אדרעסן די שאלה. סאו איך טענה, און איך האב ערגעץ געענטפערט אויך, אז איך אז די די די נאמבער וואן נקודה וואס איך האב נישט ליב פון די מהלך פון דעיוו רעמזי איז די זאך פון בלעק ענד ווייט. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז דו נעמסט א סאבדזשעקט ווי למשל חובות, איך דערמאן זאכן פון חובות אין די בוק, באמת דערמאן איך זאכן פון חובות אין די בוק, באט איך גיי נישט אויף די מהלך פון דעיוו רעמזי. דאס הייסט ווען איך רעד פון חובות אין די בוק רעד איך נאר פון פון קרעדיט, א מענטש זאל פרובירן נישט אריינצופאלן אין קיין חובות, איך מאך עס נישט ווי אזא עקסטרעמיסטישע זאך ווי מ'טאר נישט האבן קיין חובות. דעיוו רעמזי מאכט עס אויף א מורא'דיגע עקסטרעמיסטישע וועג. ווייל באמת גערעדט איז דא צוויי מיני חובות. ס'איז דא העלטי דעט און ס'איז דא אנהעלטי דעט. העלטי דעט, אויף אידיש, געזונטע חובות און נישט געזונטע חובות. פרעג יעדע איש מוצלח כמעט, וועט ער דיר זאגן אז ער האט געוויסע חובות. א מולטי ביליאנער געווענליך געווענליך וועט האבן הונדרעדס אויף מיליאנס אויף דאלארס אויף חובות, ווייל דא דארף ער נעמען א מארגעדזש פאר א פראפערטי, דא דא דארף ער נעמען א קאמערשעל מארגעדזש, וכו' וכו', דא מוז ער נעמען געוויסע דעט נאר כדי צו קענען סעיווען אין טעקסעס, ווייל די אינטערעסט גייט אים העלפן סעיווען אין טעקסעס. סאו די די עצם איידיע פון נישט האבן קיין חובות בכלל איז געווענליך על פי רוב א דעט סענטענס, א סענטענס וואס דו זאגסט אקעי דו גייסט נישט קענען שטארק מצליח זיין. יעצט איך וויל זאגן א דיסקלעימער, ס'קען זיין אז ס'איז דא געוויסע מענטשן וואס זיי טארן גארנישט האבן קיין חובות, ס'איז דא אזא זאך. די טיפיקעל אמעריקען צו וועם דעיוו רעמזי רעדט, לאמיר זאגן א טיפיקל גוי, צוויי קינדער מיט א דאגי, איך וואוינט איך ווייס ווי ער וואוינט, און צו די מענטשן רעדט ער, ווען די מענטשן זעצן זיך אראפ מסתם יעדע יעדע אנפאנג יאר און זיי מאכן א חשבון פונקטליך וויפיל זייער אינקאם איז און וויפיל זייערע עקספענסעס מעג זיין און לויט דעם בודזשעטן זיי זייער לעבן, ווען דו רעדסט מיט א היימישע איד און דו זאגסט אים אז דו דארפסט גיין פונקטליך מיט דיין בודזשעט, וואס איי אגרי, דו דארפסט האבן א בודזשעט, דאונט געט מי ראנג, אבער ווען דו גייסט גיין מיט אים אויף אזא וועג, גייסטו נישט האבן א שטוב מיט קינדער, גייסטו נישט קענען וואוינען אין די פלאץ וואו דו מאכסט אפ אז ס'איז די בעסטע פאר די חינוך פון דיינע קינדער, וכו' וכו', די ליסט גייט אנגיין מער און מער און מער, באט ווען דו רעדסט מיט א טיפיקל, להבדיל א טיפיקל גוי, איז בכלל נישט די זעלבע סטארי, צו זאגן פאר א מענטש א בלענק סטעיטמענט קיינמאל נישט האבן קיין חובות איז נישט די ריכטיגע זאך. יעצט, למשל, ווארען באפעט, האב איך פונקט געזען א אינטערעסאנטע זאך געשריבן פון ווארען באפעט. ווארען באפעט הייסט פון די מאוסט סוקסעספול אינוועסטערס וואס איז דא אין די וועלט. א ביליאנער וואס ער איז זייער אנדערלעווערידזשד. אנדערלעווערידזשד מיינט אז ער האט כמעט נישט קיין חובות. ער האט א פאנד וואס ער אינוועסט דורך די פאנד, די פאנד ווערט אנגערופן בירקשייער העטהוועי, און בירקשייער העטהוועי האט כמעט גארנישט קיין חובות. האט אים איינער געפרעגט, און מ'רעדט דא פון א מולטי ביליאן דאלער פאנד, האט אים איינער געפרעגט, זאג מיר ווארען פארוואס האסטו גארנישט קיין חובות? בארג געלט קעגן דיין פאנד, פון א פיינענשל אינסטיטושן פון א באנק און נאכדעם קענסטו גיין און אינוועסטן דו ווייסט דאך וויאזוי מען וועסט איר האט דאך יא ארויס וויאזוי מען אינוועסט קענסטו נאכדעם גיין אינוועסטן די געלט אויך העסטו קענען אינקריסן דיין פארמעגן סאך סאך מער פארוואס טוסטו עס נישט אזוי האט אים איינער געפרעגט האב איך זייער הנאה געהאט פון די ענפער פון אים האט ער געענפערט ווייל איך האב אפגעמאכט מיט מיין שותף ווען אונז האמיר אנגעהויבן אונזער ביזנעס וואס ביי די וועי זיין שותף הייסט טשארלי מונגער אונז האמיר אפגעמאכט ווען אונז האמיר אנגעהויבן אונזער ביזנעס we only want to become rich once. כ'וויל נאר איינמאל ווערן רייך. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער מענטשן על פי רוב וואס זיי זענען מצליח האבן א שטארקע טשענס און מען זעט עס זייער קאמאן מען גייט ארויף מען קומט אן אויבן נאכדעם געשענט עפעס און מען גייט אראפ וואס געשענט אייביג עפעס אנדערש למשל אינטרעסט רעיט גייט ארויף זייער אסאך מענטשן מוטשענען זיך עז ווי ספיעק ווייל אינטערעסט איז זייער הויעך, און מ'האט גענומען אסאך מארגעדזשעס און אינטערעסט איז מורא'דיג הויעך און ס'איז זייער שווער צו קענען סערוויסן די דעט, צו צאלן די מארגעדזש פעימענטס, סאו מ'קען רחמנא לצלן אלעס פארלירן, און אין פעקט ס'איז דא א סטאטיסטיק, איך געדענק נישט די נומבער, באט ס'איז דא א סטאטיסטיק וויפיל א סטעיבל. רייכע מענטש וויפיל מאל איז ער רייך געווארן? און על פי רוב איז עס מער ווי איין מאל, ווייל ער ער אזוי ווי זאג מיר אזוי ווי אונז שמועסן מיר די אינטרעסט גייט ארויף אדער וואטעווער, סאו ער וויל נאר רייך ווערן איין מאל, יעצט איך בין מסכים מיט ווארען באפעט'ס מהלך הונדערט פראצענט אז ס'איז סאך מער סעיף און ס'איז סאך מער סטעיבל און ס'מאכט סענס פאר געוויסע מענטשן עס צו טון באט זייער אסאך מענטשן אנצוקומען אהין דארפן זיי קודם דורכגיין א פיריעד אין זייער לייף וואס זיי האבן נאכנישט די לאקזשערי אנצוקומען אהין מוזט יא גיין אויף א וועג פון איך מוז גיין נעמען חובות אמאל איז עס דורך א הארד מאני לאון אמאל איז עס דורך א מארגעדזש אמאל איז עס א קרעדיט קארד נישט קיין חילוק וואס, באט ס'דא אזא זאך ווי העלטי דעט און אנהעלטי דעט, העלטי דעט מיינט געזונטע חובות, דאס מיינט אז דו טוסט עס אויף א וועג וואס ס'העלפט דיך אינקריסן דיין פארמעגן, למשל אז דו גייסט בארגן געלט צו קויפן א קאר, איז עס העלטי דעט אדער אנהעלטי דעט? אז דו קויפט א קאר מיט די געלט, די שאלה איז, האסט געבארגט געלט צו קויפן א קאר, די קאר גייט ארויף אין וועליו אדער די קאר גייט אראפ אין וועליו? די סעקאנד וואס דו פארסט ארויס פון די פארקינג לאט פון די פון די דילער האסטו פארלוירן געלט ווייל די קאר גייט אראפ אין וועליו, ווען דו קויפסט א ברענד ניו קאר איז עס פאר שור באט אפילו א יוזד קאר יעדן טאג וואס עס גייט אריבער ווי מער מען נוצט די קאר גייט די קאר אראפ אין וועליו. סאו למשל אבער אויב דו ביסט א סעילסמען און דו ווייסט אז כדי דו זאלסט קענען פארקויפן דיין פראדוקט אדער מאכן דיין פרנסה דארפסטו ארום פארן צו מענטשן דארפסטו האבן א קאר קענסטו זאגן ניין, ביסט גערעכט טאקע ס'גייט אראפ אין וועליו, אבער די לאון וואס איך האב העלפט מיך אז מיין וועליו זאל ארויפגיין, ווייל למעשה פארדין איך געלט, איך קען אוועקלייגן געלט, און איך קען, קענסט נישט גיין דא אויך נישט מיטן קאפ אין וואנט אריין אז ווייל ס'פארלירט וועליו איז עס שוין אן העלטי דעט, ס'איז נישט קיין אן העלטי דעט, ס'איז העלטי דעט פאר דיר, אבער פאר די עצם זאך, למשל אז דו גייסט קויפן מיט א קרעדיט קארד אין גראסערי, דאס מיינט אז דו האסט אויפגעגעסן די ברויט און די קרעדיט קארד חובות האסטו נאך אלץ, וואס האסטו פון דעם? האסט גארנישט, דו קענסט עס נישט אנרופן העלטי דעט, אזעלכע חובות טאר מען נישט האבן, און אזעלכע חובות דארפסטו שטיין ווייט, אבער העלטי דעט איז זייער אסאך מאל דא וואס דו דארפסט עס יא האבן, אדער למשל דו גייסט האבן א ריזיגע טעקס סעיווינגס פון עס, ס'איז זייער שווער צו זאגן, אפילו איך קען דיר יעצט נישט זאגן דא אויפן קליינעם שמועס וואס איז אין זומער, זאל איך דיר זאגן וואס יא און וואס נישט, איך קען דיר עס נישט זאגן, איך דארף קענען דיין סיטועשאן, איך דארף וויסן דיין גאנצע פיקטשער כדי איך זאל דיר קענען זאגן. און דו קומסט ארויף, דעיוו רעמזי קומט ארויף אויף א שמועס פאר מיליאנען מענטשן, און איך פלעג עס הערן פון אים ווי אזוי ער פלעגט זאגן פוינט בלענק, בלעק ענד ווייט, נישט קיין חובות, בלא בלא, מיט אזא פעסטקייט, און איך האב עס אויסגעהערט דעמאלטס האב איך געטראכט אקעי פיין, ער רעדט צו די טיפיקל גוי, באט איך בין געווען געשאקט, איך ווער געוואר פון היימישע אידן וואס ליינען מיין בוק פרעגן מיך, פארוואס לייגסטו נישט דעיוו רעמזי? דו מיינסט נישט קיין ווארט פון דעיוו רעמזי, כאילו דעיוו רעמזי איז ווייס איך וואס חס ושלום חזל האבן געזאגט, יא? ווער איז דעיוו רעמזי? אין מיין אפיניאן איז דעיוו רעמזי א גוטע מארקעטער אבער ווען ס'קומט צו פיינענס האט ער זיך זיינע צוויי דריי פוינטס וואס ער הערט נישט אויף צו רעדן פון דעם און ווען ער וואלט ווען אנגעהויבן צו רעדן אויף א וועג פון קאלערפול, נישט פון בלעק ענד ווייט, וואלט ער לכאורה נישט געקענט אנקומען אזוי ווייט ווי ער איז אנגעקומען, ווייל ס'איז זייער שווער אויף א פראגראם וואס מען רעדט פאר, ער רעדט פאר מיליאנען מענטשן, ס'איז זייער שווער פאר אויף א פראגראם וואס מען רעדט פאר מיליאנען מענטשן צו קענען קאסטומייזן אזא זאך וואס איך זאג יעצט, וואס זאג איך דיר בעיסיקלי? איך זאג דיר בעיסיקלי אז דו קענסט נישט נעמען קיין דעסיזשן אויף א בלעק ענד ווייט וועג, די סעקאנד וואס דו ווייסט אז דו קענסט נישט נעמען קיין דעסיזשן אויף א בלעק ענד ווייט וועג, איז עס אויך א, איז שוין נישט א זאך וואס דו קענסט אויסהערן איינער וואס ער רעדט פאר מיליאנען מענטשן. ס'גייט נישט אזוי, ס'גייט נישט צוזאמען. למשל, איך וועל דיר געבן א משל, אפילו די מעמבערשיפ וואס אונז האבן, וואס אונז רעדן מיר פון, פון העלפן מענטשן סוקסידן אויף א פערסאנעל וועג, מיט זייער, אויף זייער אייגענע וועג, מ'נעמט נישט דארטן יעדן איינעם, מ'נעמט נאר מענטשן וואס זיי פאלן אריין אין א געוויסע קאטאגאריע, סאו ווען איך ווייס אז איך רעד, ווען איך רעד דארט פון א זאך, אדער איך פראמאוט א זאך, איך רעד פון א געוויסע קאנסעפט, א געוויסע סטרעטעדזשי, איז עס, איז עס אויך נישט בלעק ענד ווייט, ווייל איך ווייס צו וועם איך רעד מער ווייניגער, און איך ווייס אז די מענטשן וואס באלאנגען נישט אין די קעטעגארי על פי רוב גייען נישט אויסהערן וואס איך זאג דארט, ווייל דאס איז טעילארד צו די מינע מענטשן. סאו למעשה דאס איז די מעמבערשיפ. אבער ווען עס קומט צו שרייבן אין א בוק, וואס די בוק ליינען יא אלע מיני מענטשן, איז דארטן שטיי איך זייער ווייט פון רעדן בלעק ענד ווייט, ווייל די קענסט נישט רעדן דארטן שווארץ אויף ווייס, די דארפסט רעדן זייער אין דזשענערל, און ווען די נעמסט א סאבדזשעקט ווי למשל חובות, קען איך נישט דארטן רעדן אויף א בלעק ענד ווייט וועג, ווייל ס'איז נישט געמאכט געווארן פאר יעדן איינעם, עני וועג וואס איך גיי זאגן גייט זיין פאר וועם ס'איז יא געמאכט געווארן גייט זיין פאר וועם ס'איז נישט געמאכט געווארן. סאו די שאלה איז צו ס'דא א מאל וואס א מענטש זאל מאכן זיכער נישט אנצוקומען אפילו צו העלטי דעט. פאר ווארען באפעט זאג איך יא. און פאר דיך אויך אויב דו ביסט שוין מסודר אין דיין פיינענשלס און דו קענסט דו זעסט אז דו קענסט אנגיין אויף א וועג אז דו זאלסט קענען בעזר השם קאווערן דיין בודזשעט, חתונה מאכן די קינדער, ריטייערן, און זיין פיינענשעלי סטעיבל אן קיין חובות. ס'איז זיכער מער סעיף און ס'איז זיכער ווייניגער ריסקי אויב דו גייסט שטיין אינגאנצן ווייט, אבער רוב מענטשן האלטן נישט ביי דעם, און אנצוקומען וואס דיין גאול איז אנצוקומען, על פי רוב גייסטו נישט אנקומען אהין, נאר אויב דו גייסט יא קענען מאכן אביסל חובות אויפן וועג, אויף א העלטי וועג, אקעי. לאמיר גיין צו די נעקסטע זאך. אה, ביי די וועי, פאר אונז גייען מיט צו די נעקסטע זאך פון לייף אינשורענס, אויב דו ווילסט דזשוינען די מעמבערשיפ, ווילסט זען אויב ס'איז פאר דיר און דו ווילסט אריינקוקן דערין, קענסטו שיקן א טעקסט מיט די נומבער וואן צו אייט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו. ס'איז די זעלבע נומבער וואס מען פרעגט שאלות אויף די פאר די פראגראם, קענסטו אויך שיקן א טעקסט, אייט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו, נומבער וואן. און דארטן קענסטו טשעקן וועגן די. מעמבערשיפ. די נעקסטע קוועשטען איז געווען וועגן לייף אינשורענס אז דעיוו רעמזי האקט אויף האול לייף אינשורענס און זעהט אויס אז דער וואס האט געפרעגט די שאלה האט אויך באמערקט אין מיין בוק אז איך בין נישט די גרעסטע פראמאוטער פון האול לייף אינשורענס אבער איך רעד נישט אזוי שארף פון עס ווי דעיוו רעמזי ביי דעיוו רעמזי רעדן פון האול לייף אינשורענס איז אזוי ווי להבדיל דו מיט איך רעדן פון חזיר פלייש. ממש אסור, און יענער האט פארשטאנען אז איך בין נישט די גרעסטע פראמאוטער פון עס, אבער ער פארשטייט נישט פארוואס גיי איך נישט אויף די וועג פון אסור, און אויף דעם איז די זעלבע זאך, ווייל איך בין נישט אזוי שטארק עגענסט האול לייף אינשורענס אז איך זאל זאגן בלעק ענד ווייט אסור, ס'איז דא סיטואשענס וואס איך פארשטיי אז א מענטש דארף יא האבן האול לייף אינשורענס, בפרט אין די סיטועשאן ווען איינער האט שוין, אפראוטש איך עס אינגאנצן אנדערש, ער האט שוין א האול לייף אינשורענס, איז זייער א שווערע דיסיזשן צו זאגן גיי קענסל דאס. ווען איינער האט נאך נישט איז רוב מאל מאכט עס נישט קיין סענס. זייער זייער עקסעפשענעל צייטן וואס ס'מאכט סענס. וואס מ'קען האבן א עקסטערע שמועס פון דעם ווען יא. מ'קען שיקן א טעקסט מיט דיינע שאלות איבער דעם ווען מ'וועט האבן צייט און ס'וועט זיין גענוג מענטשן וואס פרעגן עס וועט מען רעדן פון עס. מיט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, אבער זייער אסאך מאל ווען מענטשן האבן שוין האול לייף אינשורענס איז זייער שווער צו זאגן אז א מענטש זאל עס קענסלען, ס'איז דא אזויפיל פיס אינוואלווד און אזויפיל קאסט וואס א מענטש האט אין זיין האול לייף אינשורענס פאליסי וואס אויב גייט ער עס קענסלען גייט אויסקומען מיט אראפגעפלאשט געלט פאר גארנישט, און ער האט גארנישט פון דעם וואס ער גייט עס קענסלען ווייל די די עיקר פראבלעם וואס ער ליגט אין האול לייף אינשורענס על פי רוב איז די ערשטע פאר יאר און אז די ביסט דורך די ערשטע פאר יאר און די האסט שוין געצאלט די די עקספענסעס די קאסט אינוואלווד און יעצט איז עס שוין נישט אזוי נישט גוט ווי די האסט געמיינט פארדעם. יעצט איז עס שוין נישט אזוי נישט גוט ווי ווען דו וואלסט עס געקויפט, און ס'קען זיין אז ס'מאכט סענס פאר דיך עס צו האבן. ס'מוז נישט זיין אז ס'מאכט סענס פאר יעצט יעצט עס אויפצוגעבן. דעיוו רעמזי וואלט דאס קיינמאל נישט געענטפערט. עניוועי, כ'האף אז דו האסט באקומען דיין ענטפער. אויב ס'איז געווען נאך מענטשן וואס האבן געהאט די שאלה וועגן די בוק, כ'האב הנאה מ'האט עס אויסגעשמועסט. און ביי די וועי, צו קויפן די בוק קענסטו אויכעט אויפן טעלעפאן ליין, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו.